Salam watandaşlar Türkmen voice kanalyna hoş geldiňiz. Şu günki biziň efirimiz Mälikberdi Allamyradow Mälik diýlen aktiwist barada bolar watandaşlar. Bilişiňiz ýaly Mälikberdi Allamyradow dekabryň başynda dördünde takmynan bäşinde ýöne do ataşneýi aýtsak bäşinde bul Türkmenistana ekstradisiýa edilip alnyp gidilýär. Ondan soň habar hatyra ýok. Ýöne men özüm rassledowaniýa geçirdim watandaşlar, rassledowaniýa geçirip men munuň nirdeligini näme bolanyny anykladym şonuň üçin soňuna çenli wideony görmegiňizi haýyş edýän watandaşlar. Şonuň nirdeligini näme bolany aýtmazdan öň watandaşlar men gysgaça size Mälikberdi Allamyradow kimligini aýdasym gelýär. Mälikberdi Allamyradow Mälik diýip tanalan aktiwist. Gaty arassa oňat oglan. Men lişni özüm ony tanaýan, ýaman ýakyn tanaýan özem watandaşlar. Bul aktiwist, Türkmenistanyň problemalaryny agzap, şolaryň üýtgemegini, üýtgemegini isläp gelýän bir aktiwistlaryň hataryna girýär watandaşlar. Türkmen halkynyň ondan hem beýläk asuda ýurtda ýaşamagyny isläp gelýän adam, ondan hem beýläk diýenim, sebäbi köp watandaşlarymyz Türkmenistan asuda demokratiýa ýurt diýip gelýär. Şonuň üçin şo sizlere degişli. Ondanam beýläk demokratiýa bolmagyny isläp gelýän oglan şol, podçorkiwe aşagyna. Mälikberdi Allamyradow tapawutlyndan ýeri watandaşlar, bul oglan adinoçny piket etýä. Eliste şäherinde okan wagty adinoçny piket etýä. Ol pikedem näme bagyşlanan? Şol dollar walýutasynyň konwertasiýa edilmegini dikeltdirmek üçin bir piket edip türkmen hökümetinden soraýa şony bir dikeldin Biziň studentlermizem bir alsyn, pul alsyn, dostatocnyý pul gelsin, ýaşasynlar diýip şo studentleriňem aldasyna edip şo çykan oglan şo. Ýagny ýüzlerçe student okaýa watandaş ýöne ýeke özi çykdy şol oglanyň. Ýeke özi. Şu ýerde-de biz gahrymanlygyny görsek bolýa watandaşlar şu Mälikberdi Allamyradowyň. Ýeke özi aýdynoçnyý piket ýasap, onam bir daşary ýurduň bir graždanini, ýadyma düşdi boýunça özbek bolmaly, şol özbek şony wideo düşürýä. Şonuň pikedini. Ine wcelom şul Mälikberdi Allamyradow strimler etýäti tiktokda çykyş etýäti watandaşlar gaty oňa doglan na samym deli oňa doglan indi bul alny kaçylýa watandaşlar bul türk Rossiýadan Türkmenistana Türkmenistanyň gullugy minis MNB MHM başgaça türkmençe aýdylanda şolar Rossiýanyň FSBsi bilen gepleşip muny tutup pahitst etýäler alyp gaçýalar zorluk bilen watandaşlar Türkmenistana indi Nädip alnyp gaçyldy? Näme boldy? Näli detallar? Kimler bardy şo ýerde? Nämeler boldy? Şol hemme zady bilesiňiz gelse watandaşlar, sebäbi iki segment bar, iki segment bar. Şonuň tutulany we Türkmenistana iberilenine çenli biziň žurnalistimiz Alamyrat Rahimow diýen Azat Türkmen diýen kanalynda çykyş etýän žurnalistimiz şol Iki bölümden ybarat wideo ýasady watandaşlar şony hökmany suratda geçip görüň bilesiňiz gelse şo Mälik Berdi nädip tutuldy näme boldy Türkmenistana alnyk gidilen nokadyna çenli ýitirilen nokadyna çenli alnyk gidilen däl ýitirilen nokadyna çenli bul rassledownie etýär watandaşlar ýöne ýitirilip şo Türkmenistana alnyk gidilip Türkmenistanda näme bolanyny men rassledownie edip ony anykladym şonuň üçin siz başdan näme bolanyny biljek bolsaňyz Raşşidinna geçip görüň men ssylkasyny goýaryn şo wideolarynyň watandaşlar ýöne gysgaça men pulibom size aýdy geçmeli bolýan siz düşüner ýaly ikinji ikinji bölümini düşüner ýaly men birinji bölümini gysgaça bir mundan içinde aýdyp geçeýin watandaşlar Mälikberdi Allamyradow student döwründe bul podrobotka etýär priýutda bir Margarita diýen bir hazaýkasy bolýar obada Mihaýlowa diýen obasynda Pawlow Posatskiý gorodskoý okrug diýemi gorodskoý okrug diýen Pawlow Posatskiý gorodskoý okrug Mihailowa diýen obasynda bul podrobotka etýär, priýut küçüklere garaýar, itlere garaýan priýutda bul işleýär, podrobotka etýärdi. Şo ýerden hem bul şakyr-şukur alnyp gidilýär. Türkmenistanyň nemesi bilen zaprosy boýunça Russiýanyň FSB strukturasy gepi gelip muny alyp gidip Türkmenistana gowşuryp berýämäň, jezalandyryň diýip. Düşündiňiz watandaşlar, şo gysgaça şonuň şol nemesi. Munuň arasynda siz düşünmeli, käbir wakalar bolup geçdi. Ýagny Mälikberdi Allamyradowy bul Rossiýadan Ukraina uruş sebäpli gitdi, uruşmana gitdi diýip bir şu teoriýany hem biziň kellä sokjak bolan adamlar bardy. Şony sokjak hem boldular, ýöne ol işlemedi watandaşlar. Türkmen hökümeti hem görüp dur, biz oňa ynanmadyk. Ýagny şol iň bir iň bir e, näme diýilýär şoňa? Iň bir simple way, simple way diýmek iň bir aňsat ýoly-da, şo iň bir aňsat ýoly bize şo agzymyzy ýapmak üçin gitdi diýýär Rossiýadan Ukraina e, nämä gitdi? Urşa gitdi diýip biziň agzymyzy ýapyp bilýärdi. Olam işlemedi watandaşlar sebäbi biz gozgadyk, şaýatlar boldy. Şol hemme zady gozgansoň bu türkmen hökümeti gördi biz ynanmadyk oňa. Indi watandaşlar bular başga taktika etýär. Men şul şu Mälikberdiniň gidenden soň wideo düşürenden soň men sapşyne gelip başlady maňa. Takmynan men Mälikberdi bilen soň soňky sapar dekabryň 4-ünde gepleşdim. Dekabryň 4-ünde maňa sapşyne iberýär watandaşlar. Bir şutka zat wideolary alyşyp bir birimize iberýärdik tik tokda indi şo soobşeniýa iberýär dördünde bul nämäni alyp dördünde bul ähli žiwoýt hemme zat oňatdy dördünde iberen soň bul polnyý ýitip gitýär dördünden soň watandaşlar gde to bäşinde oý ýedisinde bäşinde ýedisinde altysynda takminan men soobşeniýa geldi razny maňa soobşeniýa gelýär şo wideony düşürenden soň men soobşeniýa gelip başlady maňa aýdýa mälik berdi diýe swo garşy gitdi diýe. Şon ýaly sopşeniýalar gelip başlady. Mälik berdi diýe SVO garşy çykyş etdi diýe. SVO diýmek watandaşlar Spesialna woýenna operasiýa. Spesialna woýenna operasiýa diýmek şu Russiýa bilen Ukraina Ukrainanyň arasyndaky uruşyň ady başgaça SVO diýilýär şu. Spesialna woýenna operasiýa. Ol uruş diýip ony atlandyran ýoklar watandaşlar. Bu Russiýanyň urşy Ukraina bilen diýip atlandyrma, SVO diýerler, Spesialnyý woýennyý operasiýa. Mälik Berdi diýe SVO-ny goldamady diýe, ýagny Russiýa garşy çykyş etdi, şonuň üçin Russiýa muny iberdi yzyna diýip bir teoriýa saljak bolýarlar. Muny indi biziň kellämizden näme pikir aýyrjak bolýar watandaşlar? Zorluk üsti bilen alnyp gaçyrylmady diýip şo pikiri saljak bolýar kellämize watandaşlar bular. Zorluk dälti diýe. Wsýo bolo legalno diýe. SVO garşy gidýän momentalnyý terrorist. Wsýo, SVO garşy gitdi, şonuň üçin muny biz deportasiýa etdik diýýär. Ýagny köpüsi daže maňa studentskiý statusy ýokdy munuň bu nelegalty diýip ýazan adamlaram bar. Ýöne bul hemme zat ýalan. Mälikberdiniň studentskiý statusam bardy. Mälikberdi legalny nahodilse, ну, legalny Rossiýada legalny ýaşaýardy watandaşlar. Türkde ýaşaýan nemelerimize aýdasym gelýär, gaçak däldi, grubo gawarýa. Indi watandaşlar, men Mälikberdini näme bolanyny anyklamak üçin, nirdeligini anyklamak üçin dekabryň dokuzynda men birinji gezek öýüne zwanok etýän. Dekabryň dokuzynda men onuň ene-atasyna zwanok edip, Mälikberdi geldimi, gelmedi diýip soramak üçin bir kijijik gepleşigimi, meniň şol zwanogymy diňläp görüň watandaşlar. Alýo. Alýo. Alýo. Salam aleýkum. Alýo. Salam aleýkum. Rejep aga sizmi? Awa, awa. Rejep aga men Mälik, Mäliň dost. Şu Mälik barada sorajakdym bir iki gün, üç günüň içinde habarlaşyp bolanok şo bilen. Bir habaryňyz barmy? Awa, habarlaşyp bilemok.

Alo Rejaat swaze çyk alypdyr. Şony sorajakdym, sizde habaryňyz ýok onda, dogrymy? Biziň habarymyz ýok. Sen siz kim soraýaň? Siz meň dostum ol şoň üçin.

Hmm. Düşnükli. Bolýar Ejewaz, eger bir täzelik zat çyksa men tapsam jaň ederin size nesip bolsa. Gaýgy etmäň bolýamy? Hökman jaň edeweriň. Hökman, hökman jaň ederin. Hökman jaň edeweriň, biz biragatda şonda. Bolýar, bolýar. Hökman Ejewaz, özüňizi goraň. Ünüs berdiňizmi watandaşlar? Oňatja ünüslije diňlän bolsaňyz, Atasy nasamom deli bilen ýok oglunyň nirdeligini. Hakykatdan hem atasy gaýgy edip dur. Hakykatdan hem atasynyň atasy gaýgy edip şonuň oglunyň tapylmagyny isläp duran ata bul häzir. Ünüs beriň. Ünüs beriň. Menem hemmäňizem Mälikberdiň atasyny edil şun ýaly ýatlap galmagyňyzam men isleýän aslynda men ýaman pikir etmäň atasy barada şun ýaly ýatlap galyň atasyny atasy realny bir agtardy agtarasy gelýädi ogluny tapasy gelýädi haýyş diýe soňunda maňa jaň ediň şony bilseňiz diýe. Bilseňiz diýe şony maňa jaň ediň biz bilemiz ýok nirdeligini diýe ýitdi diýe. Indi watandaşlar Dekabryň 9-ynda men zwanok edip şun ýaly pakazaniýa eşdýän atasyndan şun ýaly zwanok bolýa. Haýyş sizden maňa zwanok ediň tapsaňyz diýe. Bu nämäni aňlatýa watandaşlar her bir zwanokdan siz netije çykarmaly. Munuň bir manysy bar. Atasyna, enesine Türkmenistanyň MNB gullugy häli basyş görkezmändir. Şunuň gepleýiş stili hakykatdan hem görnüp dur, basyş ýok häli. Basyşsyz. Hiç kim gelip aýtmandyr ogluňyzy alyp gaçdyk, Ogluňyz bir bärde, o ýerde Türkmenistana garşy çykyş etýärdi, siz agzyňyzy ýumuň, kim jaň etse jogap bermäň, ol bu hiç hili basyş etmändirler entasyna watandaşlar. Şonuň üçin atasy arkaýyn, tapsaňyz haýyş, jaň ediň, ol bul diýip arkaýyn gepleşip otyr. Şonuň sesinde gorky ýok, üns beren bolsaňyz. Onsoň watandaşlar men dekabr aýynyň dekabr aýynyň on sekizinde ýene bir zwanok etýän muňa men. Dekabr aýynyň on sekizinde ýene bir sapar zwanok etýän, Mälikberdi Allamyradow nirde diýip. Indi şol zwanokda watandaşlar ünsje diňläň. Bu zwanogy onuň atasy däl, enesi alýar. Ýagny atasy alyp şo enesine ötüren ötürene meňzeýär bir hili şo şon ýaly duýgy boldy mende ýöne enesi alýar şo telefony zwanogy onam diňläp görüň soň meň kommentariýamy bererin watandaşlar. Rejep aga? Alo. Alo. O Mälik berdiň ejesimi siz? Salam aleyküm. Aleyküm salam. Oňa doňat men öňe jaň edipdim. Neme Rejep aga bilen gepleşipdim. Ýadyndadyr men dostusy. Men bir sorajakdym. Näme täzelik bar nirdekä Mälikberdi näme boldy. Näbersi ýok. Şol şol şol barada Rossiýadan çykdy diýip eşitdim men soň şoň yzy näme boldy şo barmy habaryňyz sizde. Habar ýok habar bar seniň. Bizem sizi ýazyň çap bilemzok. Agtaryp görmediňizmi Mälikberdini? soraşdyryp zat edip. Haçandan bäri siz sväze çykmady Mälikberdi haçandan bäri gepleşeňiz ýok? Haçan aýyň başlaragyndan bäri. Dekabryň başyndan bäri. Ondan soň siz agtaryp görmediňizmi Mälikberdini? Jaň edip agtaryp bir idäp. Men näme bilen tapar jaň edäp almasa. Ýöne size size Türkmenistanyň migrasiýasyndan hiç ýerden jaň etmedilermi? Ogluňyz geldi zat diýip. Siz habaryňyz barmy? Jaň edip sorap gördüňizmi migrasiýa oglum geldimi, gitdimi diýip? Gelneje siz sorap jaň edip görjeksiňizmi nirde ogluňyz bir migrasiýa zadyna jaň edipmi? Näme diýýäňiz gelneje? Idä bilemzok diýýän. Eşdiňizmi watandaşlar idäp bilemiz ýok. Wsýo. Idäp bilemiz ýok. Tonyna garaň, stiline garaň gepleýiş. Gorkup dur watandaşlar. Eýýäm Milli howpsuzlyk gullugy basyş edipdir enatasyna. Eýýäm enesi idäp bilemiz ýok. Wsýo diýýär. Gutardym men geçdim diye düşündiňiz konkretny žostki basyş görkezip dile ene atasyna watandaşlar indi Mäligiň Türkmenistana baranyny bilenden soň men birazak sväzleri galdyryp Mäligiň nirdeligini anyklamak üçin rasledowniýa geçirdim o rasledowniýanyň hem soňky bir detalyny pazlyny men dün aldym dün men polnusçy şony birleşdirip şu gün beýan etmeli boldum. Şoňa giçräk çykyp otyr şol wideo. Aslynda men irak çykarjakdym. Şu soňky men detalyny garaşdym dün. Watandaşlar Rasledowanyň netijesi oňat däl. Mälik dekabr aýynyň dekabr aýynyň 5-nde Türkmenistana getirilip, Aşgabatdan göni Arzu posýolkadaky Arzu posýolkadaky

Aýdasym gelmeýär şu sözi. Şol aýal maşgalalar neme etýän? Şolary getirip, şu ýere ýerleşdirýärler şu spespriýomnika watandaşlar. Şu ýere şu ýere ýerleşdirýärler şu spespriýomnik şol üçin wagtlaýyn şu ýerde saklaýarlar watandaşlar. Şu ýere mäle getirýärler. Şu Arzu poselkadaky spespriýomnika mäle getirýärler watandaşlar. Mäleýän getirip şol Arzuw spespriýomnikdaky üçünji kamera salýarlar. Jemi şu Arzuw spespriýomnikde watandaşlar on bäş sany kamera bar. Şonuň kamera nomer tri diýýär. Şo kameranyň tapawudy ol gaty uski we şo kameranyň gapysy ýapylýar. Ony ýapyp goýýarlar watandaş. Ony men öz sväzlarymdan polny bildim detallaryny watandaşlar. Ýagny şol men sväzlary galdyryp men daže swidetilem tapdym. Watandaşlar şo nädip getirildi näme boldy men indi şaýadam tapdym o şaýadyňam beren pakazaniýasyny men ýazyp alyp size görkezjek häzir watandaşlar ýazyp aldym şony men görkezjek ýagny gysgaça aýdanda men wstupleniýe edeýin soň men şonuň beren pakazaniýasyny size görkezjek watandaşlar Mäle şu neme arzudaky spetspriyomniýa getirip 3-nji kamera ýerleşdirýärler. Jemi şu ýerde 15 kamera, galan kameralaryň gapylary açylýar. Ýagny şolar Arkaýyn çykyp bilýär şol tutulan adamlar arkaýyn çykyp aýlanyp pragul içinde aýlanyp tualet ulanyp ýene dönük gelip bilýär ýöne üçünji kameradakyda gapysy ýapyk bir razryşeniýe berip açyp bermese çykyp bilen ýok şo ýerden şo ýere mäligi taşlaýalar watandaşlar onuň bilen ýene iki adam bolýar jemi mälik bilen bile üç adam bolýar kameranyň içinde. We şo ýerde näme bolanyny men şaýat tapdym şo öz tanyşlarymdan men şo şaýadyň nomerini alyp bildim watandaşlar şaýada jaň edip beren pokazaniýasyny diňläp göreň häzir watandaşlar.

Düşünmedik bolsaňyz geçiň yza ýene aýlap diňläň şunuň aýdan zadyny şaýadyň. Bul özi gol çekýä bul özem oturýa şo ýerde şo cenzura üçin internetde bir çykyş edeni üçin oturýa askarbleniýa üçin oturyp şo ýerde mäligiň bolan situasiýasy barada şaýatlyk edip gol çekýä mäligem näme etjek bolýa olar eddil murat düşemowyň ssenariýasy boýunça oýnajak bolup otyrlar häzir ýam oýnap otyrlar watandaşlar sebäbi bir aýdan onuň sudy bolmaly Takmynan on ýedisinde, primýerno, indiki aýyň on ýedisinde sudy bolmaly watandaşlar. Men düşündireýin, äs py tap näme zat. Näli detaýlaryna çenli bildim watandaşlar. Dit datawo detaýlaryna çenli bildim. Men şu ýere barsam hem watandaşlar, maňa biri stopprocentna neprikosnowennost diýen zady garantiýa edip bilse, men şu mäle özüm çykaryp gelýän. Maňa şoňa biri garantirować etse, sen sto prosent neprikosnovennyý diýse, men şu subut edip gelýän Mäligiň günäkär däldigini. Srazu subut edip gelýän. Maňa ýuridiskiý obrazowaniýa gerek däl, men polnyý detallaryna çenli bildim. Men öz medisinskiý obrazowaniýamy ulanyp şu ýerde subut edip gelýän Mäligiň günäkär däldigini. Ýöne barsaň, bileňiz näme bolýar watandaşlar. Diňläň wnimatilno indi. Mälige kamera oturdyp şo ýerde. Kamera oturdyp. Ýanyna iki sany nemäni oturýarlar, ýaşulyny oturtýarlar. Birem aswedamitel. Şo watandaşlara düşündireýin, aswedamitel diýmek bizler prostonarodýe daşarky uliçny razgaworda slengde kozýol diýerler. Şo kozýollaryň birini hem oturtýarlar şo ýerde. Bir kozýol bilen i bir ýaşulyny oturtýarlar. Şo ýaşulyny hem elini döwdüň diýip aýyplaýarlar. Aslynda Mälige 5-nji dekabryň 5-inden dekabryň on ýedisine çenli şol farşirowat etýärler, grubo gawarýa. Şu ýerdäki sülçi farşirowat etýär muny. Nädip farşirowat etýär? Muňa prosta predloženiýe etýärler watandaşlar. Maňa gelen maglumat boýunça muňa predloženiýe etýärler. Men seni Şeýle bir ssenariýa bilen oturtýan. Şeýle bir ssenariýa bilen sen türmä basylýaň, şo ýaşulyny elini döwdüň diýip. Olam üçden sekiz ýyla çenli bolýar, madda boýunça, Konstitusiýa boýunça. Onam düşündirip geçjekse watandaşlar. Od treh do wasmi let diýip geçýär. Ýöne men seni politiski motiw boýunça basmaýan diýip, muňa predloženiýe berilýär, watandaşlar. Muňa prdlaženiýa berilýär. Men seni politiçeski motiwirowanyny edip salmaýan. Men seni şun ýaly edip bir uruşdyň, biriniň elini döwdüň diýip seni türmä düşürýän. I näme üçin şun ýaly edeýin diýip muňa bir neme berýär, podarka berýär. Sen diýe, bizden diýe ýokardan ýaşulymyzdan gelen pomilowaniýasyna düşersiň diýe. Men seni politiçeski motiwirowany bir statýa boýunça seni basmasam, eger şony urduň diýip bassak seni, sen geljekde pomilowaniýa, amnistiýa diýip geçýär köpüsi, amnistiýa diýen zat ýok Türkmenistanda watandaşlar, pomilowaniýa diýen zat bar, amnistiýa bolan ýok Türkmenistanda, onam men düşündirjek häzir size gysgaça. Şol. Pomilowaniýa biz prezidentimizden gol çekende şo pomilowaniýa şo spisogyna seni salýas i tiz tizden çykýaň türmeden diýip mäligiň mazgisyny oýnap mäligem konkretno şo sülçiniň aýdanyny edip ýör. Mälik men hemmäňize aýtýan watandaşlar kim tutulsa näme diýip haýyş etseler etmäňler. Etmäňler watandaşlar. Şuny aýt şuny aýt şuny aýt diýip eliňize tekst berýär aýtmaňlar şony. Näme etse şony etsin. Dokonca duruňlar watandaşlar. Aýtmaňlar. Mälige aýtdyrýarlar. Muňa tekst bezýärler watandaşlar näme diýmelisini. Näme diýmelisine çenli. Ona men düşündiren nädip öň bildim men. Bu mälik şol dekabr aýynyň 17-sinde şol goh galmagal turan ýaly bolýar içinde. Onam spesialny etýärler. El döwlen adam ýok watandaşlar. Eli döwük adam ýok men şoňa aýtdym sizlere. Men spokoýny sud etýän mäligem alyp çykýan. Eger maňa biri garantiýa berse hiç kim saňa degmeýär diýip. El döwülen adam ýok o ýerde. Mälik gelmezden öň şo ýanky arzuwda iki sany gipsli adam oturýar watandaşlar. Iki sany gipsli adam bolýar şo ýerde. Mäligiň gelmezinden öňem şo ýerde oturýar şolar şo ýerde. Watandaşlar, şolaryň biri ýitirim bolýar. Mäligi on ýedisinde mäligi aýyplansoň, mäligi, ýagny mäligi soň Žitnikowa geçirýärler. Žitnikowa näme üçin geçirdiler, poka şto men bilem ýok. Žitnikowa, Žitnikowa geçirýärler. Žitnikowa geçir, geçirenden soň şol bir gipisli adam nemeden ýitýär, arzuwdan ýitýär watandaşlar. Şol gipisli adamam gelip şol swidetelswa berýär, meni mälik elimi döwdi diýip. Aslyndan ol adamyň gipsi bardy öňündenem. Öňündenem gipsi bardy Mälik onuň elini döwmedi. Mälik şol on ýedisinde gelende kamerany açanda Mälik birden kameradan çykyp Aý diýýä men şeýdip etdik uruşdyk men döwdüm elini döwdüm elinäm diýýä Mälik özem basyp aýtýa şo ýerine elinäm men tama urdum diýýä. Udaril ýego ruku op stenu, tama urdum diýip aýtýar watandaşlar. Näme üçin şony aýtýar? Näme üçin sledowatel şoňa sen tama urduň diýip aýt diýýär mälige? Pikir edip görüň. Sebäbi el döwüp bolmaý, eliňde bir bir taýak bolmasa, bir professionalny sen boýets bolmasaň el döwüp bilmeýäň sen. El döwüp bilmeýän. Eli sen bir zada ýa urmaly ýa bir zat bilen urup döwmeli. Eli döwüp bolany ýok watandaşlar. Şu şony ýüz prosent aýyplama etmek üçin Mäligem özem şol gün kamerasyndan çykyp bir tekst aýdan ýaly aýdyp başlaýar watandaşlar. Ana men şuny ýaly boldy uruşdyk elini döwdüm. Öz özünden aýdyp başlaýar. Görnüp dur buňa berilen teksti bu gaýtalap dur. Sülçiniň beren tekstini polnusy gaýtalap dur. Men elini urdum, tama urdum, döwdüm diýip dur. Elini urdum, döwdüm diýip dur watandaşlar. Ondan soň bu kamera salyp düşündirip başlaýar. Mana şeýdip boldy, şeýdik uruşdyk. Mana bul börä geldi, men börde muny itekledim diýip kameranyň içine girýärler sülçi bilen, sülçi bilen kameranyň içinde geçýär polny ssenariýany. Hemme zadam wideo alnyp dur watandaşlar. Hemme zat wideo alnyp dur. Muny şol gün Žitnikowa alyp gitýärler. Žitnikowdan soň Duraku ýasyna liba neme Žitnikowa näme alyp gitýär, ýesi çesne men anyklap bilmedim watandaşlar. Ýöne Žitnikowa alnyp gidileni bilýän men. Şo şo ýerdäki sledowatel muny polny perewod etýär Žitnikowa. Žitnikowdan soň bu neme ýaşlyga gidäýmeli bu SIZO. SIZO gidäýmeli bu Žitnikowa men protokol boýunça-da. Ýöne Žitnikowa näme üçin alnyp gidilenini bilem ýok. Žitnikowda belkem muňa pytka edip tapic edip ýa tok urup pytka edip belkem ýene bir aýyplamalar goýjak bolup otyrlar üstüne bilem ýok belkem bir ýapylmadyk ugolovnyý dellar bardyr şo ýerde belkem şolaram üstüne goýjak bolup oturandyrlar Žitnikowda watandaşlar. Indi watandaşlar şul mäligiň

Şo ssenariýa boýunça mäli aýlaýarlar şo ssenariýa boýunça. Aslyndan şol uruş bolmady. El döwük adamyň eli öňünden hem döwükdi. Men şoňa aýtdym sizlere watandaşlar. Meni sülçi hök, e, meni adwokat hökmünde şo ýere iberseňiz, men şonuň perilomynyň dawnostyny barlap görsem, men şuny subut edip berýän. Dawnost periloma i mehanizm periloma. Men şo şaýatdan sorajak, näle seni urdy şul mälik? Mälikdenem sorajak, näle sen şony urduň diýip. Şo uran fiziçeski nokadyna çenli men treşinas, treşina ýa pirlomnyň anatomiýasyna çenli, näçe wagtda şo žživleniýe bolýanyň dawnysyna çenli men bilip berjek. Şonuň prilomy şo adyň prilomy dawno döwülen pirlomdyr watandaşlar. Ýöne şony gipsda bolany üçin şo gipsi goýdy, gipsiň dawnysy hem bar, ýöne gipsiň dawnysyny men barlap bilmeýän, sebäbi gipsi aýryp Gyrkyp täze gips goýup belýärler oňa. Durak we ýasnaw zat, şu gün goýduk diýip aýdyp bilýär. Ýöne perilomyň dawnostyny fabrikasiýa edip bilmeýärler. Süňgi döwüp çykaryp täze süňk goýup bilmeýärler. Indi watandaşlar meniň soňky jaňym Mälikberdiň ene-atasyna men bu hemme informasiýany bilenden soň eýem aýyplamalar hemme zady bilenden soň men dekabr aýynyň on sek ýigrimi sekizinde men zwanok etdim. Onda-da şol meň zwanogymy diňläp görüň watandaşlar. Alo. Alo Rejep aga Salowmaleýkim.

Jaňada düşünen, düşün, jaňadyp şuňa ýam düşündirip aýdypdyrlar, görnüp dur. Bizem jaň etmäň, bizar etmäň, goýuň biz kesel liçeni alýas, ony muny diýip bir daşlaşjak bolýar bizden, görnüp dur. Haýsy bir ene-ata ogluny bir aýlap ýitirip, biz bilemiz ýok, biz habar-hatyramyz ýok, biz Sanamyz ýok, agtaramyz ýok diýip bilýär. Haýsy bir ene-ata? Hiç bir ene-ata donyýa edip bilmez watandaşlar. Indi watandaşlar, biziň bilmeli zadymyz, Mälikberdi Allamyradow haýsy maddalar boýunça aýyplanyp türmä basylyp bilýär? Şony bilmek üçin biz geliň öňki aktiwistimiz, Murat Düşemow atly aktiwistimiziň näme boldy, nädip şuny fabrikasiýa edip, haýsy maddalary berdiler, haýsy jenaýat, nädip jenaýat işini gozgap, haýsy maddalar boýunça basdylar, şony analiz edip Mälikberdä öteliň watandaşlar. Myrat Düşemowa näme boldy? Myrat Düşemow şol edil şon ýaly mäliň scenirowkasy boýunça fabrikasiýa edilip biri bilen kamerada uruşdyň urduň diýip bir sekizinji madda boýunça basdylar watandaşlar hem-de iki ýüz otuz iki köne jenaýat kodaksy boýunça we iki ýüz elli üç täze jenaýat kodaksy boýunça wymogatelstwa diýe şo statýa boýunça basylyp dört ýyla azatlykdan mahrum edildi watandaşlar geliň şo maddalary biz analiz edeliň bile indi bir ýüz sekizinji madda garasak watandaşlar bir ýüz sekizinji madda myrat düşemowa bir ýüz sekiz berildi Saglyga diýe bilkastlaýyn orta orta agyrlykda zyýan ýetirmek diýe. Saglyga bilkastlaýyn orta agyrlykda zyýan ýetirmek. Näçe ýyl watandaşlar berilýär? Näçe ýyl e, azatlykdan mahrum edilýär? 3 ýyla çenli. 3 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilýär watandaşlar. Murat Işemowa näçe berildi? 4 ýyl berildi. Sebäbi üstüne munuň 200 Elli üçünji madda goşuldy. Iki ýüz elli üçünji madda watandaşlar täze jenaýat kodeksi boýunça könesi iki ýüz otuz iki. Olam neme bolýa? Iki ýüz elli üç diýe watandaşlar. Iki ýüz elli üç. Iki ýüz elli üç. Mana. Gorkuzyp almak. Wymogatelstwo, watandaşlar, gorkuzy bolmak, wymogatelstwam näçe ýyl berilýär? Dört ýyl berilýär. Mana watandaşlar, dört ýyla çenli azatlykdan mahrum edilýär. Ýagny üçem däl, dö, üçem üç dördi goşsaň ýedi bolýar, ýöne Myrat Düşemowa dört ýyl berildi watandaşlar. Geliň indi mäli göteliň. Mälige, meselem, ol el döwdi diýýär. Biriniň elini döwdi diýýär. Bir sekizinji madda deň gelýärmi mälige? Geliň barlak göreliň watandaşlar. Bir ýüz sekizinji madda. Saglyga bilkastlaýyn orta aralykda zyýan ýetirmek. Üç ýyla çenli berilýär. Meniň pikirimçe, mälige bir ýüz sekizinji maddany bermeýärler watandaşlar. Sebäbi elini döwen bolsa, bu orta zyýan ýetirmek bolanok. Bu agyr bolýar, agyr. Ine garaň, saglyga bilkastlaýyn agyr zyýan ýetirmek bolýar. Agyr zyýan ýetirmek bolýar watandaşlar. Agyr zyýan ýetirmek 107-nji madda. 107-nji madda boýunça näçe ýyl basyp bolýar adamy? 3-den 8 ýyla çenli watandaşlar, üns beriň. 3 ýyldan Üç ýyldan sekiz ýyla çenli diýýär. Mana watandaşlar. Ine şul madda boýunça meniň pikirimçe mälegi fabrikasiýa edip üçden sekize çenli edip bir takmynan bäş alty ýedi ýa ýaňky Žitnikow alyp gidip o ýerde-de bir maddalar o ýerde-de bir jenaýat işlerini üstüne goýjak bolýalar men ony bilemýok belkem şo ýerde-de bir zatlar goýup ondan köpräk srok bermegem ahmal watandaşlar. Ýöne maňa gelen informasiýa boýunça Mäliň eden ýalňyşy näme? Edil şol e, sülçiniň aýdýan sözlerini jikme-jik gaýtalapdyr polnist. Şony edeni üçin hem bir ulurak srok gelmeli ýaly görünýär watandaşlar. Şonuň üçin näme diýesim gelýär? Ine, şuňa getirýär watandaşlar. Edil şun ýaly ýagdaýa getirýär. Soň gelip gelip köp režimde Türkmenistanda diktatura ýok. Hemme zat oňat diýýänlere ýüzünesim gelýär. Ine şeýdip bir çaganyň bir oglanjygyň 30 ýaşam dolmady äli şunuň polny bütin durmuşy bozuldy watandaşlar. Bütin durmuşy bozuldy. Ýaman oňa doglan bu watanyna wepaly. Öz halkynyň aldasyny edýän oglanlaryň biri şul. Ine gutardy wsýo. Watandaşlar, näme edip bolýar? Hany sud? Hany bize suduny görkeziň şunuň. Şunuň sudy indikaýyň bir primerno takmynan 17-nji çyslo bolmaly, sebäbi şol inscenirowka dekabryň 17-sinde bolandan soň ýanwaryň 17-si, fewralyň 17-sinde, şo fewralyň 17-sinde takmynan 2 aý, 2 aýdan sud bellediler. Şo 2 aýdan soň sud bolmaly. Türkmenistanda sudam bilýäňiz nähili bolýar watandaşlar, ýapyk bolýar. Hiç kimem gelmeýär, hiç kim bilmeýär näme bolanyny. Adwokadyňam seniň saňa garşy çykyş etýär prokuror ýaly prokuroryňam saňa garşy çykyş edip seni polny basyp sakryty sud edip ýapýalar hany otkryty sud ediňler görkeziňler adwokady iki minutda şuny aýyplap iki minutda neme hemme obwineniýasyny snimat edip bolýar. Siziň işiňizi razwalit edip bolýar iki minutda. Oňa kän gerek däl. Şol oglana şu eden işiňizi men özüm adwokat bolan iki minutda siziň eden hemme jenaýat aýyplamalaryňyzy men ýykyp bilýän iki minudyň içinde. Hany adwokat? Şeýdip indi adamy ýitirim etmelimi? Watandaşlar. Şul bilen men efiri men jemläýin watandaşlar. Birazrak gijem boldy äzir. Gaty taýýarlaýynçamam birazrak gaýgyda taýýarlandym, taýýarladym men şu efiri. Sebäbi bir mälik däl, biziň başga ýaşaýan aktiwistlerimiz, türkde ýaşaýan aktiwistlerimiz, Russiýada barmy aktiwistlerimiz men bilem ýok, hatda Russiýada ýokmy diýen başga aktiwistimiz, ýöne türkde ýaşaýan aktiwistlerimiz Esasanam şolar häzir riskde dur. Şolaram şeýdip getirip yzyna fabrikasiýa edip basyp gelýärler watandaşlar Türkmenistana. Men şolar şolar barada köp gaýgy etýän. Men indi başga bir durup geçjek zadam bar watandaşlar. Ýatdan çykmanka köp saýty şu mälige näme üçin mälik şu lawuşka düşdi? Sebäbi oňa söz berdiler. Sen şul aýyplamany boýnuňa alsaň, seni e, politiski motiwirowany maddalar boýunça seni basmaýas. Ana şu birine şikes ýetirdiň, Bir ýüz ýedinji madda boýunça seni iberýäs, gelip gelip hormatlymyzdan spisok gelende biz seni şol pomilowaniýa spisoga goşup seni çykararys diýip söz berip aldalap şo ne türmä basýalar watandaşlar. Indi men şu düşündirjek adamlara. Türkmenistanda amnistiýa diýen zat ýok watandaşlar. Türkmenistanda amnistiýa diýen zat ýok. Şony ýatda saklaň. Amnistiýa bilen pomilowaniýanyň bagyşlama deň, bagyşlama diýen zadyň Tapawudy bar watandaşlar. Şo bagyşlamany başgaça Towa gelen tus men ýazyp aldym şony. Towa gelen tussaglaryň günä geçirmek çäresi diýýär. Towa gelen tussaglaryň günä geçirmek çäresi şol pomilowaniýe diýilýär. I amnistiýa diýen zat bar. Amnistiýa bizde ýok Türkmenistanda. Amnistiýa nädip edilýär? Amnistiýa personalny bir adamy çykarmak däl, amnistiýa bir maddany aýtýarlar, meselem, kim moşenniçestwoda tutulan bolsa, şunça adamy çykarmaly diýip madda aýdylýar, ýa bir gruppa aýdylýar, meselem, nesowýerşennoletnilary bir kražada tutulan nesowýerşennoletni çykarmaly diýip bir gruppa aýdylýar watandaşlar, şo gruppa degişli bul, bul indiwidualny bir adama degişli däl, ana şoňa amnistiýa diýilýär. Aslynda amnistiýa ýok Türkmenistanda. Türkmenistanda pomilowaniýa bar. Pomilowaniýam hemişe-de familiýa boýunça gitýär watandaşlar. Olam näle gitýär? Şo pomilowaniýanyň wagty geliberende, ýakynlaşyberende türmelere türmelere maddalaryň spisklary gelýär. Haýsy maddalar boýunça adamy pomilować edip bolýar diýip. Maddalara şo başlyklaryna, türmeleriň başlyklaryna spisok gelýär, maddalaryň spisogy gelýär. Şo maddalaryň spisoklaryny alyp başlyklar türme, şu türmede oturanlaryň ýokarda şo iň şo smatrýaşçylary bar. Ol nemelerde bär, ahranasy däl, türmede iş türmäniň işgärleri däl, şol türýemşiklarynyň şo ýerdäki şolaryň üstünde garaýan smatrýaşçylaryna şo türmäniň başlygy aýt diýýär, bir soraşdyryp idişdirip gör diýýär, kim çykasy gelýär, kim töläp bilýär diýýär, watandaşlar. Şo töläp biljek adam barmy biz şony spisaga goşýas diýýär watandaşlar. Olaram smatrýaşilaram baryp idäp görüp şol kim razyçylygyny berse oturanlaryň arasynda kim razyçylygyny berse meselem men çykasym gelýä da meniň ene atam ýa garyndaşym töläp bilýä meni şu spisaga salmak üçin diýip bir berip bilse puluny şo spisagyny adyny ýazyp alýalar adyny ýazyp alandan soň şo smatrýaşi baryp türmäniň başlygyna eltip berýär şo spisagy. Eltip berenden soň türmäniň başlygy nemäni garaşýar? Konformation, to ýeсть potwierdzeniýe garaşýar. Aplata geldimi? Şo wzýatkasyny aldymy? Alandan soň şol spisoga adyny goşup göni prezidentiň eline iberýär, stoluň üstüne iberýär. Stoluna gelenden soň şo spisok atma at, atma at derňäp soň çykarýarlar watandaşlar şu ýokarda çözülýär hemme zat kim çykýar. Şo spisok barandan soň mäligiň familiýasy şo ýere düşen ýagdaýynda-da Şo enatasy berjek diýip şo türmäniň içinde şo madda meselem şo şu madda boýunça çykarmagy meselem Mälige bir ýüz ýedi berseler diýiň bir ýüz ýedi berseler şo bir ýüz ýedinji madda boýunça biz meselem on adam çykarjak ýa ýigrimi adam çykarjak diýe dogrymy prezidentden karar gelýä şo ýigrimi adamyň içine şo kwota Mäligiň ady düşen ýagdaýynda-da, Mäligiň ene-atasy şu puly beren ýagdaýynda-da, Mäligiň adyny ýazan ýagdaýynda-da, şol spisok ýokara baranda, şol bir ýüz ýedinji madda bolan ýagdaýynda-da Mäligiň proşlusyny hiç kim ýatdan çykaran ýok, watandaşlar. Politiçeskiý aktiwist. Şonuň üçin bular hemmesi amnistiýadan aýrylýar. Spisokdan öçürilýär bular. Ýokara baranda spisokdan öçürilýär. Puluňam köýdi, amnistiýada düşeň ýok. Şeýdip düşersiň diýip aldap muňa bir ýedinji maddany kellesine malç edip goýýarlar watandaşlar. Şonuň üçin görüp duruň indi şuny ýaly korrupsiýa bolup dur Türkmenistanda. Şuny ýaly bi bi kanunçylyklar bolup ýör Türkmenistanda. Watandaşlar özüňizi goraň men şu bilen efiri jemlejek. Saglykda görüşeliň. Şu efiri paýlaşyň. Kommentariýalaryňyzy ýazyň. Soragyňyz bolsa maňa ýazyň telegram gruppa bar ýa kommentariýada men aşakda opisaniýada belkem wideonyň opisaniýasynda men nämäni goýup gitjek danlarymy goýjak watandaşlar şo ýerde alyp ýazyp gepleşip bilersiňiz özüňizi goraň saglykda görüşeliň watandaşlar.